سڵاو، ئەم کاتەتان باش. زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ گفتوگۆیەکی پڕ لە زانیاری دەربارەی کۆمەڵگەی دیاکۆی ناحکومی لەگەڵ مستەر هۆڵگر دەکەین. با ئێستا بە یەکەم پرسیارەوە دەست پێ بکەین. بەخێر بێیت. زۆر سپاس. کۆمەڵگەی دیاکۆ چۆنە و لە کێوە دامەزراوە؟ کۆمەڵگەی دیاکۆی ناحکومی لە ساڵی دوو هەزار و نۆزدە دامەزراوە، خوێندن تێیدا بە زمانی ئینگلیزییە. لە چەند بەش پێک هاتووە؟ کۆمەڵگای دیاکۆی ناحکومی لە بەشی باخچەی منداڵان و بەشی بنەڕەتی و بەشی ئامادەیی پێک هاتووە. دەتوانیت هەندێک زانیاری زیاترم پێ بدەیت تکایە؟ بەڵێ بە دڵنیاییەوە بەشی زانستی و ئەکادمی ساڵانە پلانێکی یەکجار تۆکمە دادەنێ بۆ ئەوەی قوتابیان بە باشترین شێوە سوود لە وانەکان وەربگرن و بەرەو پێشەوە بڕۆن. ئایا چالاکی و گەشتی خۆشی ئەنجام دەدریت لە کۆمەڵگا؟ ئەوە یەکێکە لە بەشە هەرە گرنگەکانی کۆمەڵگای دیاکۆی ناحکومی، ساڵانە چەندین گەشتی تەرفیهی، بۆ ناو شاری هەولێر و دەوروبەری و ناو شاخەکان ئەنجام دەدرێت بۆ شوێنە مێژوویەکان بۆ ئەوەی قوتابیان زیاتر ئارەزووی خوێندن بکەن لەم کۆمەڵگا پێشکەوتووە. ئەی سەبارەت بە چالاکی تر لە کۆمەڵگە؟ ساڵانە گەورەترین میوانداری ڕێکدەخرێت لێرە قوتابیانی خۆشەویست چالاکیەکانیان لەسەر شانۆ و لە تەواوی کۆمەڵگا پێشکەش دەکەن بە ئامادەبوونی دایک و باوکانی بەڕێز دوای چالاکیەکانیش قوتابیان و دایک و باوکان و ستافە جوانەکەی کۆمەڵگەی دیاکۆی ناحکومی لەسەر مێزی ڕێز و خۆشەویستی کۆدەبنەوە و خوانێک بەیەکەوە دەخۆن و ڕۆژێکی لەبیرنەکراو لە بیرەوەری هەمووان تۆمار دەکەن. ئایا پانێڵ و پۆدکاست و ئەم بابەتانە لە قوتابیانی خۆشەویست ئەنجام دەدرێن؟ وەکو تاکە ناوەندێکی پەروەردەیی، یانی تاکە ناوەندی پەروەردەی بوون کە پۆدکاستمان بۆ قوتابیانی خۆشەویست دروست کرد، قوتابیان زۆر بە ئازادانە بابەتەکانیان لە پۆدکاستەکان دەخەنە ڕوو و هەروەها. بەشێکی کێمان هەیە ساڵانە پانێل ڕێک دێخین لەسەر بابەتێکی دیاریکراو ساڵانە قوتابیان زۆر بە ئازادانە پانێلەکانی خۆیان ئامادە دەکەن و لەسەر شان و پێشکەشی دەکەن و وتوێژ لەگەڵ یەکتری دەکەن بە زمانە جیاوازەکان هەنگەکانی دەرچوونی بەشی باخچەی منداڵان و پۆلی نۆ پۆلی دوازە چۆنە؟ ساڵانە لە بەشی باخچەی منداڵان ئاهەنگی دەرچوویان بۆ ساز دەدرێ بە شێوازێکی زۆر ڕێک و پێک و دایک و باوکانش ئامادە دەبن و پۆلی نۆش بە هەمان شێوە ئاهەنگێکی ناوازە و جوانیان بۆ ڕێک دەخرێت. دەتوانی هەندێک زانیاریمان پێ بدەی لەسەر پۆلی دوازدە؟ بەڵێ بە دڵنیاییەوە بۆ ساڵی نوێی خوێندنی دوو هەزار و بیست و شەش بیست و حەفت یەکەم گروپی کۆمەڵگای دیاکۆی ناحکومی دەبنە پۆلی دوازدە بە دڵنیاییەوە گەورەترین ئاهەنگی سەرکەوتنیان بۆ دەگێڕین بۆ چونکە باشترین ستافی مامۆستایان بۆ ئامادە کراوە سەرکەوتوو دەبن ئیشاڵڵە. ئەی سەبارەت بە پلانی ساڵی داهاتوو بۆ کۆمەڵگا چۆنە؟ بەهۆی ئەو سەرکەوتنە گەورانەی لە ساڵانی ڕابردوو بەدەستهاتووە بۆ ساڵی نوێی خوێندنی دوو هەزار و بیست و شەش دوو هەزار و بیست و حەڤت کۆمەڵگا بڕیاری داوە گەشەی زیاتر بە کارەکانی باڵەخانە بدا و پێشوازی لە قوتابیەکی زیاتر دەکا لە ساڵانی ڕابردوو بە دڵنیاییەوە هەموو منداڵانی شاری هەولێر و کوردستان هەلی ئەوەیان هەیە لەو کۆمەڵگا پێشکەوتووە بخوێنن بۆ بنیادنانی داهاتووی خۆیان لە بۆ کورد و کوردستان. زۆر سوپاس زۆر سوپاس بۆ ئێوەش هیوادارم سوتان وەرگتبێت و زانیاری زیاترتان لەسەر کۆمەڵگەی دیاکۆی ناحکومی وەرگتبێت. زۆر سوپاس.